Mela, qed niddiskutu 'l Dun David Muscat ma' Dun David Muscat. Magħna fil-panel Pepe Azzopardi, Selin u Marcel Mizzi. Quddiemek, Father, għandek raġel negozjant, wieħed minn ħafna Maltin illi qegħdin jagħmlu, jaħdmu ħafna biex jibqgħu jġibu dejjem aktar nies minn barra minn Malta biex jaħdmu Malta. Inti din ittik f'għajnek. Għidlu għalfejn lilu trid tgħidha għax hu wieħed min-nies li qed jagħmilha. U mbagħad ovvjament wieġbu, Marcel. Heq mur ħares madwarek wara x'qed jiġri. Heq.
X'qed jiġri? Ohh. X'inhi l-problema? Li n-nies, għandna bżonn li n-nies jaħdmu, l-ekonomija sejra tajjeb, ġibniehom, qed jaħdmu u kulħadd kuntent. X'inhi l-problema? Il-problema, mur, mur ara. Mal, jekk nibqgħu sejrin hekk, Malta, kull roqgħa ħam, qas karretta ħamrija mhux sa jibqa'. A dik tajba! Kollu mkien bini! Min hu b'saħħtu jħawwel u jibnu. Taf illi, taf illi, kif ta' ħarbija dak, hawn xi torok jismu. U hawn, u dak tal-burdell x'ismu? Ta' kap. Dak kien ftaħar, dak kien ftaħar dak, illi minn Baħar iċ-Ċagħaq Sa Pembroke, mit-triq tax-xatt sal-baħar u anke terrapien u radam ġol-baħar sa jagħmlu, ħa jkun hawn l-ikbar binja kbira li qatt saret, ħa tkun ikbar mill-Belt u l-Furjana f'daqqa, 99%, skyscrapers u torrijiet, u ħa jibnihom dawk. Ted mhux il-Maltin, il-klassi tal-ħaddiema. Dak il-barranin ħa jibnuhom. Biex bi, biċ-cheap labour, biċ-cheap labour. Biex, biex it-tfal tal-klassi tal-ħaddiema jibqgħu hemm taħt. U min qiegħed fuq, jibqa' fuq. Inti qed tgħid li dawn li qed jiġu minn barra qed qed nittrattawhom ta' skjavi. O mara!
Fa Dawk.
Marcel, modern Mexxi ruħha. slavery, din skjavi? Nirrispondi. Ħa jwieġbek. Ħa Ok. nħawwisbek. Mela, l-ewwel Marcel. ħaġa, l-ewwel jiena ma tħammarli wiċċi xejn li tgħidilna li aħna n-negozjanti naħdmu għall-flus. Kieku ma hawnx negozjanti, ma hawnx xogħol fejn jaħdmu n-nies, il-kumplament tal-Maltin, number one. Number two, di taċ-cheap labour, Di totalment idea żbaljata. Ħa ngħidlek ħaġa li. Issa ħalli nitkellem. Ħa ngħidlek ħaġa, u t-telespettaturi wkoll, taf x'ħafna nies ma jafux, ma jafuhiex di. In-nies li hawn Malta jaħdmu llum, dawn l-eluf kbar li nsemmu, sewwa, 74 percent minnhom mill-Ewropa, ta. Taf kemm hawn mill-Afrika jaħdmu hawn? 5 percent biss. U 19 percent mill-Ażja. Sewwa, 74 percent, dawn slave labour, taħseb int tgħid mhux se jitqogħdu minn pajjiżhom? Waħda. Tnejn. Malta, il-popolazzjoni qed tixjieħ. Għandna birth rate ta' 1.26. Taf x'qed tgħid? Jiġifieri kull omm, average, 1.26 children ikollha. Jiġifieri koppja miżżewġin ma jiġux, ma jiġġenerawx ruħhom. Sewwa? Jonqsu. Issa, issa, il-biċċa xogħol hija di, ħa ngħidlek storja żgħira. M'ilux kont għand jien San Ġwann noqgħod u ħdejn hemm wieħed tal-ħaxix, greengrocer, għax int qed tgħid l-barunijiet u bdejt issemmi u da. Greengrocer, daw mort nixtri minn għandu, ħobb nixtri minn għandu għax ikollu ħaxix Malti, u qalli u kellu żewġ minn nies jaħdmu miegħu Indjani. U qed ngħidlu jiena tal-ġerti u qalli ħanajlek sinjur, qalli l-ikbar problema li għandi biex insib in-nies. Qalli ili nfittxhom il dat-tnejn qalli kelli nġib ġiex Indjani. Għedtlu jidhru jaħdmu ma daw ta, jidhru jaħdmu. Qalli iva, qalli jaħdmu ta, għax rajthom jien iġorru l-kaxxi u hekk. Qalli però, qalli la jitkellmu bil-Malti u laqqas bl-Ingliż. Qalli imma ddeċidejt nissaportihom sitt xhur, Għax f'sitt xhur daw għadhom tfal u jitgħallmu. Imma x'hemm ħażin f'di? Jekk m'hawnx Maltin, 3 percent l-unemployment qiegħed. Tagħmel riklam, jirrisponduk 40 ruħ, 39 minnhom mill-Indja u l-Pakistan. X'il min ħadd impjega? Eh, mhux intom ġibtu għalih. Intom ġibtu għalih. Inti semmi għalina. Niklu l-ospina. Intom, inti, uħallina. Isma, inti semmejt, inti semmejt, inti semmejt il-ħaxix.

Mhux ħalejlek fuq ir-raba'. Għax taf x'inhi, għax taf x'inhi l-froxxun u mtarqa' u ħallejna. M'għandekx taqsam xejn. Hawn full employment, hawn kulħadd qed jaħdem. Alla jbierek, sejrin tajjeb u hawn bżonn aktar nies li jaħdmu. X'inhi l-problema? Dalgħodu stess, dalgħodu stess qed nieħu t-toast bil-bajda u t-tea. Wieħed, in-nazzjon jgħid, jgħid irridu nqassmu il-ġid aħjar jew l-orizzont, issa nsejt li waħda kienet eżatt, wieħed qed jgħid irridu nqassmu il-ġid aħjar u l-ieħor qed jgħid illi m'hawnx tqassim sew. Allura l-orizzont u n-nazzjon m'għandhomx raġun u int għandek raġun? Jiena mhux politika.
Mhux argument, jaħasra. Mhux argument xejn, dan m'għandu x'jaqsam ma' xejn. Ara, jiena inti qed inti qed li tiltaqa' man-nies. Jiena wkoll niltaqa' man-nies ta'. Jien, għax jien dak xogħli, qassis, immur dar, tiġi din l-omm, tgħidli Father, jien għandi tliet subien id-dar 'il fuq minn tletin sena. Jiena nixtieq jinġabru dawn, nixtieq, ħallik jiena nsir nanna. Ngħidilhom biss ikkom naqra, ħadd ma jrid jiżżewweġ għax imsallbin. Ħa ngħidlek ħaġa oħra bil-full employment, jiena niftakar xkora siment. 75 xelin, Sewwa? Seventy five cents kienet, għax aħna bix-xalini bqajna ngħidulhom, ix-xiħ, għax ma setax, għax ma setax jidragħha. Illum, illum, ġiet erba' ewro u nofs, u nofs id-daqs għax imur nixtri Xirja ta' mitejn ewro jien mil-Lidl wara ġimgħatejn iddub is-saħħa tal-flus, dik li hi l-ekonomija tiegħek! L-ekonomija tiegħi? U mingħajrha ma jkunx hawn Lidl? Dik id-differenza! Ma noqogħdux insemmu l-ismijiet tal-postijiet minħabba li. Ħa ngħidlek x'inhi l-ekonomija! Imma fadal ftit ċans jitkellem. Mela Marcel, f'idejk, ejja! Issa, ukoll hawn dil-feeling li Malta xi ħaġa speċjali.

Singapore, Hong Kong, dawk kollha pajjiżi bħalna li għamlu suċċess u għandhom bżonn in-nies. F'id-dinja kollha l-birth rate naqas. Kollha. Ħlief fl-Afrika. L-Afrika.
Mela, tant is-sess. Imma dik allura, issa ħadd ġieb eżempju ġifieri li dik tajjeb u aħna ħażin? Le. Mhix loġika hi. Aħna ħażin għax minħabba din l-ekonomija tagħna, mara Jekk tinqabad tqila, it-tieni waħda tant tinfixel u tippanikja li ħa jkollha tneħħiha t-tarbija għax ma tistax tħallasha llum, dik hi, dik hi, mela.
Marcel, waħda, biex nikkonkludi għalissa miegħek, waħda mill-affarijiet li jgħid il-Father hi illi. Duħħan! Illi trid titkellem, Peppe. Mela, eh. Tista' ngħidlek fuq id-duħħan ukoll. Duħħan!
Mela, Marcel, lei tgħid fuq id-duħħan. Le, għax di tad-duħħan ukoll, tal għax aħna fuq il-gaming u l-fajl. U mela? Eh, mela żomm sekonda, ħa ngħidlek daqsxejn kif qiegħda l-ekonomija Maltija. Issa da, tista' tikkwotani Mela, biex NSO. biex inpoġġi fil-kuntest. NSO, daw. Il-Father jikkritika ħafna jgħid isma' l-gaming u l-finance huma Għax, le, le, bħal l-ekonomija ħafna nies- tax-xitan Eh, jgħid. kollokjalment, Issa kulħadd di jaħseb. jgħidha dan ta'. Hija, all right. Da jgħidha, it-tagħlim soċjali tal-papiet. Għax jiena m'iniex pappagall. Ta' xi ekonomu, jiena pappagall. Tajjeb.
Tal-Knisja.
Nirrepeti l-għan li tgħid il-Knisja. Ħa jirrispondi. Dak li se ngħid jien. Ma mhux qed nippappagalla xejn, dawn huma n-National Statistics Office ta' Malta. Fi dawn m'hemmx dubju, idħol u fittxhom. Mela l-ewwel ħaġa, din l-idea li Malta timxi bil-gaming u l-financial services mhu veru xejn. Malta, 36 per cent mit-turiżmu jiġi, il-GVA, Gross Value Added, okay? Fil-financial services, Hemm tnax-il elf ruħ jaħdmu, ok, fit, mhux give or take, fit-turiżmu hemm sitta u għoxrin elf u fil-gaming hemm sitt elef. Jiġifieri din l-idea li kollox fuq għaddej fuq il-gaming tinsi x'ħaġa li aħna ma naqblux magħha l-GRTU, daw iħallsu taxxi inqas bis-six sevenths għalhekk qegħdin hawn. Dik hi, dak il-, So what? Imma x'għodd? Serq dan. Allura, serq xejn. X'jiġifieri, x'jiġifieri il-Lidl 5% u l-ieħor il-Malti 35%? X'jiġifieri din? Meta tieqaf tgħajjat nirrispondik. Ejja, wieġbu u mbagħad. Malajr, malajr, malajr. Andorra, Bulgaria, Czech Republic, Georgia, Gibraltar, Montenegro, Portugall, Ċipru u l-Irlanda għandhom taxxi inqas minna.